Hmm, hmm. Welcome to Naija Daughter Come out for una, my beautiful people, my ogbonge people. Another one, we dey talk about pikin when papa remove one of his hand yes me i dey talk am say na papa remove one of his hand another one just still come out for social media pikin when five years old pikin him papa just abuse am like say oh oh just because of say say him get eh, eh, eh, sh- yeah, he dey vex for the mama. He say because he dey vex for the mama, na him make him use wire take beat him own son. Ah, Make make una come o. Wetin dey happen? Ah, me- I, I, I don't know. I, me, I want know. Wetin dey really dey happen for that our country, Nigeria? Wetin dey happen? Abi people head don dey eh? Like the score score don too much. Just because of say you dey vex for your own eh, eh, eh, em, eh, that is dey vex for your the mother of your baby you dey vex for your child mama you come use the i- eh, that is you come use the eh, pepper body to take beat your own son your own blood this man skoi skoi i dey talk am if i dey tell una say some people nuts don whine out Just because of say you dey vex for the mother, you carry wire. My people, wait as this news take come. I'll still drop una small short video. Then Naija Daughter TV, I bring this news come come out for una, my beautiful people, my ogbonge people. Another one, we dey talk about pikin when papa remove one of him hand. Yes, me, I dey talk am say na papa remove one of him hand. Another one just still come out for social media. Pikin wey five years old pikin e papa just abuse am like say oh oh just because of say say im get eh eh eh sh eh im dey vex for the mama e say because im dey vex for the mama na im make im use wire take beat im own son ah make make una come o wetin dey happen ah me ah I no know o ah me I wan know wetin dey really dey happen for that our country Nigeria wetin dey happen Abi pipo head don dey eh like di score score e don too much just because of say you dey vex for your own eh eh eh em em dat is you dey vex for your di mother of your baby you dey vex for your child mama you come use di i eh dat is you come use di eh pepper body to take beat your own son your own blood dis man skoi skoi I dey talk am if I dey tell una say some pipo nut don wine out Just because of say you dey vex for the mother, you carry wire. My people, wait as this news take come. I'll still drop now small short video. They ask the man say, why you beat this pikin? He dey rant. He said because he dey vex for the pikin mama. He knows if he beats the pikin like that, now as you come dey beat the pikin five years, five years as you come dey beat the pikin now, make una carry that nothing eh, when not you don remove him head. If you see this my video, as you come dey beat your own child, your own blood five years old pikin innocent pikin wey no know where you and your wife where you and her mama or where you and him mama for know for meet una just say bebe bebe bebe come come come and the pikin come for una at the end wetin una come dey do am na abuse una come dey abuse am dey beat them una come dey abuse the children children suffering dey where dem dey na una dey use am take dey draw them bebe i need you bebe i need you when the baby come You start to dey abuse am. You even talk say, eh, na because I dey vex for you. If you come dey vex for your mama, na the pikin do you something? Na the pikin do you something? You normal so? I no believe say you normal. Maybe some nut don whine out. My people, I go leave the video for una for. Oh yeah. Not that. Is that why you? What did you use the plugging? Like carry. He use wire.

You no fit sleep face ground if you be type wey dey use chest take dey sleep, na you pass all those pain. Then you know say the man wey you born pikin, you dey run for your head. Then the man say carry your child, you no carry, you refuse to carry am. You come put the pikin, you come use am face wall, you come dey the back. Ah, some lady, una no still worth am o. Yes. Make una call me again I go talk am. Dem no still worth am. Some lady no worth am at all at all. The man say he tell you say make you carry up. Why can't you carry your ch They always make this parable say see if a snake dey draw, e bottle go dey draw follow am. Why can't you draw your pikin follow yourself? If una see this pikin back I think una see am because I believe say I use am do thumbnail if YouTube no reduce my e no uh, reduce anything I go put the thumbnail but if YouTube reduce am I go seize the thumbnail then I will just put normal random thumbnail because this our street eh, e hot e hot yet if you know you know e hot okay let's go to comment section let's see wetin people talk when i no laugh o eh if i dey read comment when i no laugh but this thing pay me five years old pikin wetin e do you wetin five years pikin do you when you just abuse like that just because of say as you talk say you dey vex for the mother that one no e no make sense at all e no make sense let's go what is this what kind of wickedness oh no let Pipu gather and fl eh no be me talk am o e say make dem na so as as e just be this man na so e be me man abi woman ine nene abi as e just be this man or this woman na so e be me to everybody to gather am give am better eh better hot eba you know that hot eba that time wey we dey go school ah Ah! That time, hey! That hot eba, is it the day of ogbolo, of egusi, those two soup, ah! Hmm? they say make dem cook hot eba, make dem feed down with am. Mm-hmm. No be me talk am o. Oh. Another one, they say people are taking out their frustration yes from dia current hardship in di kontri on innocent kids who has who have notin to do wit it sad wow anoda one say di for e say e say na buhari cause all dis. the frustration is too much no be buhari o na buhari dey do uh, your uh, your state na bu everything na buhari what wetin your gov government dey do your governor me i no even send the buhari o because you no dey talk you just make gbigbi but not everything we dey blame president for okay for that one

Na comment I talk am. Another one say people that have children don't appreciate what God did for me I appreciate oh ah I serve a living God oh even the devil know say na him dey reign oh me I appreciate am if I don't appreciate am na who I will appreciate ah I appreciate I appreciate God, I, I do not even have the mind to beat my this one say you no even get the mind to even beat her own dog talk of human being

my dog when he does something wrong ah dog still dey do something wrong no na let me know in the comment section i beg dog see animal still dey do something eh problem not too much animal still dey do something wrong eh nothing eh naija daughter no see for youtube street o naija daughter daughter daughter hmm thank you all my people that is all